kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova Shalom, Jehova Nisi, Jehova Adonai olosi thuoloni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Minis Israel Ler e piny Kayole to kapok wacho wach moro amora jera magwora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny Ruodhwa iber manade jatend lweny. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni jatend lweny mana kuom nyinges. Amen. Jara mag wuora, adhi wuoyo kodi kuom jasigu ma jasadha. Ok en ana jasigu kende, ojasigu to jasadha. Adwa wuoyo kuom Haman, ng'at mane dwaro ni mondo otiek jo-Israel. mondo kargi olal miru kik chak negi kendo dalano dhiang' kik donjie nyathi kik yudie dalano onge miyo manoting' nyathi e tiende e dalano jehova chika kuom aman jasigu ma jasadha ma kata un kode e kor gweng' to gik ma chunye paro en sigu kod sadha Manasomo Esta adek matindo apar duong' odog ni jakondo mula Yesu were maklo Mumba kona niya Esta adek matindo apar kuom mano ruoth nogolo tere lwete ruoth odhi okawo tere manie lwete e sechego ji nie budho gotieno Haman odhi manyo teko, owuotho gotieno wakia piny mane odhiye, odhi manyo teko, odhi ogolo tere omiye, oketne tere ne lwedo monego bed ni kete tere mar miyo ji teko. Mano e gima Haman ne dwaro mokwongo, mondo oyud teko mondo otiek godo jomaler mag Jehova, mondo gweng'no obedie bwo tiende, onge nyathi madonjo e kod gari. Onge nyako mikende e gweng'no. Okwongo dhi ohomo tere. Winj gima muma maler to lero. Kuom mano ruoth nogolo tere lwete momiyo Aman wuod Amedatha Jaagag ma jasik jo-Yahudi kowachone niya, bed abeda gi pesani kendo ji bende nie lweti tim gima kaka idihero kapo ni nitie minyalo loko joneko loki Ka nitie minyalo ketho ne gi tije kethi. Ka nitie modhi omako ich. Weya weya to kochiegni nyuol kama. To ijno tere go piyo piyo pale osiptal. Mano nomiya man teko. Okone ni tim ne gi kakihero. Kata mana puothe gi kikichiegi. Tim ne gi kakihero. kata dhoke ma gipidho mago mondo tho e aora timnegi ka kihero ohala ka gichako kata gin mana kibuye timnegi ka kihero duong' odog ni wendona yesu jakuno mula kata nomiya man teko mondo tim kako ero e akelo kome kuchier mar choke nyakwar joka jese yesu moromo ene mwakele pauni gokinyi nyarombo to nigi dwoko kuom gima nade matek ma mano pango ne par ng'ato ng'ato mondo ywa winjo gokinyi Nitie Yesu ma biro reso ng'ato e lwet jasigu ma jasadha kawuono, mane oramo ni ng'ato osiko e osiptal, mane oramo ni ng'ato osiko e dala gi maok kende ma kata okende to amano ramo ni dala no ero to nyathi mited matede onge kawuono wakelo yesu kawuono wakelo duoko wakelo yesu chier mar choke nyakwar joka jese manigi duoko muma kona niya Wachne niya, beda beda gi pesani kendo ji bende nie lweti, ji nie lweti ma kata yawuoyi som mago nokaw moket e lweta man kata ne giwuog ma gidhi e bombe mago noket e lweta man kata ne gidhi e tedo noketgi e lweta man seche mane oketgi e lweta man nyiri noluogore kod chwogi gi nying mamit to sama aman nowuok a oko ma aman no ane gi malo jasigu ma jasadha udigo ji nopogore nyaka kijiko ji nopogore nyaka nyithindo manowach ni mana achako kwara mana achako dawa ma ok idong' godo ma adhi godo nyithindo ma samoro ng'ato ne wacho niya ang'wen gi meka to sama koro ji pogre to ji pogre nyithindo kaka ng'ama pogore kijiko kawuono wawacho niya wan kod yesu manyalo riwo gima nade ma jasigu nondiko ondike jokolosai ang'wen matindo apar kod ang'wen ariyo matindo apar gang'wen norucho gima nade manondiki manotwiwa kata man bi kode sa adi tich adi jasigu ma jasadha kata kele nikech apar ariyo gariyo matindo piero gabich ni chieng'no musmal mane ogur matek nopudho oko e nying yesu jana galili kawuono wakelo nyakwar joka jese mombakona niya o oh, kawuono ni kata nam aman bi kod gigene mag lweny ondike jeremia pradek matindo aboro niya noturo jok mar ting' mapek manoketo e gokwa ma manoketo jasigu e nying Yesu ja Nazareth. Ng'ato biro ting'o bade sani wacho ni gik ma manoketo e ngimana momiyo iya sanda pile kod pile jasigu ma jasadhani kawuono aluongo Yesu komeko chier mar choke obiro ruchona gimondiki moketi e ngimana ok nolorna dhoot e nying Yesu tija ok norumi e nying Yesu dakna ok norum e nying Yesu Oh, kanisa na ok norum ya nying Yesu kik ma jasigu ma jasadha oketo Jehova nitie ruoth biro kedo na lweny mano loya mang'ongo ang' noyal na bucha sama onge ng'ama ang' nochwaka Yesu biro chwaka duong' odogni mumba kona Esta abiriyo matindo abich asomo gi mondike muma maler mar Jehova Esta abiriyo matindo abich muma maler mar Jehova wacho niya Duong' odog ne nyakwar joka Jesse. Ruoth Aseruas Asueras nopenjo Esta niya, en ng'a mohedhore timo gik ma kamago? Erego ng'at matimo timbego? Erego siemia asia manie chandego? En ema osemiyo nyithinda ok bedie kata mana e sikul kata gidhi somo to nyithinda kethore aketha. Jehova penjo ni erego, erego ng'atno, erego Erego ofula fula kiting'o badi. Erego ang'o motime e ngimani? Bende in osebedo ka chandi wacha wacha fula fula sani erego osebedo komiyo onge kod kwe fule sani e lela we mung'e we mung'e fule afula ni en jachien mosebedo komi an kod gope pile kod pile mi siki baya siki banda pile kod pile ere go fule fule lela osemiyo dala u kata mana gik madonje mabeyo onge fule kawuono wach ni jehova kawuono ni afulo gima sando ngimana mi ok anyal bet gi dhako ok anyal bet gi dichuo ok ohanda ok nyal sudo erego duong' odok ni janasareth esta nodwoke niya en jasigu ma jasadha ojasigu ma jasadha koneno nyathi ng'ato kodonjo koro gweng' odak mana ni mano to kiawa wananeye koneno ka nyar ng'ato kende koro gweng' kiawa kanobedi e dalano koneno ka ng'ato chako ohala owuondre nobiro nyiewo gik moko kodok to wacho ni kiawa wananeye Erego jasigu ma jasadha ok odwar ni gir ng'ato mondo sudi kelo yesu raba kawuono biro rucho gi mondiko e nying yesu ja nazareth musumal moguro japuonj biro pudha oko ang'eyo yesu jagawo ilichier mar choke ja nazareth muga moromo en karatego mumba kona ni teko ne chalo teko jowi mano adonai ebeneza elgibo jehova shalom Jasigu ma jasadha kata ram ne par ng'ato. Wan kod Yesu geno kawuono jakondo mula. Jasigu ma jasadha kata ram ne par ng'ato. Wakelo Yesu duoko kawuono ni ng'at mane oduoko wuoyi kano lewo e liete mag joma otho e piny Jogerasi. Odhumo kisungu madongo mag mbalariany. Min gi to notweyo suka kano otweyo nungone. sama notweyo nungone kogo tong'o ni nyathine chieng' moro nores e dalane nolokre kaka resruok ne dalane kara man jasigu ma jasadha to ne pimo nyathino owacho ni ma to ok nonyiew kata mabati achiel ne dalagi be ng'ato winjo ka man jasigu ma jasadha liwe owacho ni kawuono asefwenyi jasigu ma jasadha Ara in emimiyo asandora kod tuo. Kawuono ni aluongo Yesu nyamrerwa. Ng'at mano par wuoyi mano lawe e dho yawo higa pradek kod aboro. Ka ng'ama nyalo lime ne onge sama nosa oromo. Jehova wa Yesu wa ni ok deki bende ok omondi. Sani kochopo to jasigu ma jasadha biro dong' gi wich kuot e lela ka piny neno. Ibiro ting'o nyathi e tiendi ma jasigu ma jasadha wuor nono. ma nyaka mama mane owachi ni ok doting' nyathi e tiende ibiro ting'o e nying Yesu jagawili. Wang'eyo Yesu ja paradiso mane oparo Ana ka nolewo sama inyiero Ana. To sama ne Yesu ka Jehova nodonjo ka Ana oywak malit e hekalu mar Jehova, japuonjne nopi wang'e ma ol kalakala. Ere go ng'ama dwa ywak ne japuonj gokinyi wacho ni Jehova kata jasigu ma jasadha oseramona to kawuono nyathi tating'e tienda nyaka winj ywak nyathi e oda kawuono ni duong' odog ni Yesu jatend lweny iber jagalili mumba kona Esta abiriyo matindo abich. Ruoth Ahasuerus nopenjo Esta niya, en ng'a moseidhore timo kamano? En ng'a moseidhore ni nyaka dalau nyaka rum? Ting'a ting'a badi malo Wach ni Jehova ang'eyo jasigu ma jasaga ma noramo ne dalawa ma kata dhok ni pidhe dalawa to onge manyalo dongo. Nyithiwa ka notedo to duogo bang' dweche adek. Jogweng' nong'eyo ni nyi jokang'ane to ok nyal tedo. Kara jasigu ma jasaga ema nobiro e tok dala gotieno ka ne wanindo. Jehova ruchie gi mondiki kawuono. Pudhie musmande ma jasigu ma jasaga nopure pidhe dalawa. ondike Jeremia prang'wen matinda ang'wen ni kawuon agolo nyororo oko e lweti jakonde mula golie nyororo oko e lwetwa sani we mondo wane lochni tekoni gwethni ng'wononi iber japuonj wuok apar gabich matindo chiko Wacho ni jasigu nowacho, nabiro lawogi ma jukgi ma pe mwandugi, abiro golo liganglana ma tigo kuomgi kaka ahero. Mano gik ma jasigu ma jasadha wacho, en go gadier nodwa timo. To kawuono mwachung'e kani, wawacho ni nitie Yesu Ratego, omuga manyalo siro ng'ama okwamo momoke aneti, Yesu manyalo paro ng'ama momoke kwamo. Mage jok ma japuonj golo oko Opar wuoyi mane olewo e dho yawo higni pradek kod aboro ma kata chieng' biro chieng' chame mana kanyo ma kata lot nitie mago bende chame mana kanyo ma kata onding'e osebuth pod chame mana kanyo ng'ama odiwe dewe ne onge mumba ok okona na nyuola nogo bura mondo mi odhi ogole e dho yawo mumba ok okona niya ni jodalagi nowacho ni waus dhiang' mondo mi odhi ogole e dho yawo nitie sama ng'ato nyalo dong' kod yesu meja kende owacho ni japuonye kona kama kura moke ni japuonye kama moke anete kama kwame ni japuonj bi mondo ibed osiepena nolimo yawuot joka juda shadrak meshak kod abednego kanie dier mach mani iluongo ni ng'at mar ang'wen the fourth man onyalo biro kawuono mondo olime ng'ato kama jasigu ma jasadha nodiye mowacho ni kato covid-19 tieke kato nyaka kahera tieke kato nyaka tielo maremo tieke jasigu ma jasadha oramo owacho ni kato deko nyaka tieke to nitie yesu manyalo limo ng'ato kata ng'ato nie liete mag jomotho momuode opoko rabolo to chame nyaka losruok mag dhano Yesu pok noyiero bed ni dalano ne lich motimo sitima. Yesu ne pok oyiero bed ni dalano nigi udi mokungore piny. Yesu pok noyiero. Duong' odog ni Jagalili. Parie mama molewo ni japuonj. Parie nyathi sikul molewo ni rabi. Barie mama maywak ni nyithinde olalni, nyithinde olalni ke jasigu ma jasadha, mano ramo ne dalane, mano ramo ne ode, mano ramo ne nyikwaye, mano ramo ne puothene. Jehova inyalo kelo ng'wono, ondike Isaya prang'wen gabich, nabiro mako badi ma korachwich mondo ilo wasigu mochung'ie mbeleni, ondiki Zekaria ang'wen matindo abiriyo ni kata chandruok momako Zerubabel romre kod gode. Gode gin gik mineno gi maboyo, ji ong'eyo chandruogino, ji wuoye sama ji dhi chiro, ji wuoye sama ji nie barasa mar chief, ji wuoye kata mondo ka dhi aora, kata mana e freji kama ineno nitiereno. Chandruok ma in godo no ji wuoye, kaka ibiro lor ni dhoot ji wuoye, kaka ibiro riembi e plodno ji wuoye, kaka onge nyathi e ot ma ywakno ji wuoye. iwuoye kaka samoro in apoya madichuo to ne obiro tedo ka obiro tekethonwa seche nang'o nitiere chandruok maramo kod got to nitie jehova manyalo pieyo machal kaka pewe duong' odog ni nyasaye maduong' iber jagalili ber jakono mula muma wacho e mika abiriyo matindo aboro wasika weuru nyiero kama aluoreni ma masigu ma jasigu ma jasadha otiela pinyni nitie jehova ma jatimo ng'uono ma jaduok ne ng'ato geno obiro duoko na ohanda ma chak chung' kendo abiro a malo kendo ma nyaka nyithindo ywak nyithindo nowinji e oda wacha wacha ni mirwa kata osenyiera ni pile kod pile mon dhi e mataniti to chako duogo gidhi giduogo gi nyithindo anto kadhi taduogo gi lweta nono mi kakome tokot kaka oganda nitie jehova manyalo rucho gi mondiki manotweyo ng'ato kawuono ni tinga tinga badi malo wacho ni jehova kawuono ruch gi mondiki kuoma majasigu majasadha nondiko kata nowuok e koth joka kwere nitie remb Yesu manyalo rucho gi mondiki kata nondike kod joma nade sa adi tich adi mano ok wachandwa wang'eyo Yesu ja Galili ondiki e ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode Luong ane jatend lwenyno mondo obi kawuono mi mondo okedni kawuono. Ondik e fweny adek matindo aboro nabiro aseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro. Kaka Haman jasigu ma jasadha bino biro loro ok nolor. Wan kod Yesu Lwanda mane odhi e piny, piny jomotho. Manuel par bang' dala dek sibuoro mwama oyal. oseketo dhat e mbelewa ma onge ng'ama nyalo loro ala biro sudo somb nyithindo biro sudo dakni biro sudo merwa kwe kod hera biro duogo e odi e nying yesu janasare tiji onge ng'ama nogoli e nying yesu mar polo ohandi biro sudo jehova biro kelo customers chaka chaka matin kamano nitie nyasaye maduong' oseketo dhat e mbeleni ma onge ng'ama biro loro e nying yesu janasare kata aman jasigu ma jasadhatem obigo tieno obigo kinyo obigo diro tieno wan kod Adonai Ebenezer gi bo Jehova Shalom Yawe ng'at manyalo nyalo duong' odogni duong' odogni ja Nazareth ondike Jeremia piero ariyo gadek matindo piero gochiko ni wachna chalo mach wachna chalo nyundo obiro baro lwanda matindo tindo, tindo. gik ma jasigu ma jasadha noketo obiro baro lwandago matindo tindo kata noket gi miluongo gi ni tielo maremo obiro baro lwandano matindo tindo kata nowach ni en kor maremo obiro baro lwandano matindo tindo kata noluonge ni ich mok nyal ting'o nyathi wacha wacha ni ka ana noting'a bende ating'o kawuono ne nying Yesu ja Nazareth an kod yie Alwar ewi chonga kawuono ayany rumo kuoma. Alwar ewi chonga kawuono ok chak luonga na dhako ni dhako ni ni ni anapoyo ma dichuo. E nyingi Yesu achung' kawuono ni kaka Abraham bende nochung' kod chiege. Kata ndalo no niang' Abraham Abraham ne pod nigi yie. E yie no kende emomiyo Jehova notimo ng'wono. Nyasaye oyudo nyathi ka higni oseniang', samoro anyuola nosenyiero, samoro jirende nosenyiero, samoro joma gitiyogo nosenyiero, to sa Jehova sama nochopo onge ng'ama nogeng'o Jehova timo ng'uono. Ka Jehova sani ochopo kawuono, onge ng'ama ang' nogeng'e mondo otim ni ng'uono, kata jasigu ma jasadha tamre, onge ng'ama ang' notame, onge ng'ama ang' notame Jehova. Duong' odogni. Muma wacho e Zaburi prang'wen matindo ariyo, noywaya kogola chuodho motimo todo. Mano Nyasaye mapok olo, obiro goli e chuodho motop. Kama iwacho ni nyar jokang'ane to biro limo unang'o bende en gi lewni ma dorwaki. Dala, dala gi dakwa ne gimoro malich. Mage joma Jehova ne ywayo machiem gi ruodhi. Wang'eye oloko nying Esta. O Esta ma nyathi kich, modhi obedo mikach ruoth. Wang'eyo Adonai Ebeneza El Gibo, Nyasaye mane oloko nying Jakobo, okone ni winji Jakobo, e tie kidi mar Peniel, okone ni winji Jakobo kochakre kawuono. Yaye wuod Isaka, ok chak luongi ni Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ting'a ting'a badi sani, wach ni Jehova. Kata nowach ni dalawa onge gimoro nikech jasigu ma jasadha nodagi, to kawuono iloko nying dalawa aluoke nyinga wuon ilingo iloko nyingi nyithiwa kong'o rume dalawa kawuono ni irucho gima ondiki nyaka bedo misumba rume dalawa irucho gima ondiki nyaka ji rume dalawa irucho gima ondiki nyaka tuo rume dalawa iluonge ni nyamrerwa irucho gima ondiki oh, kawuono ni imiyowa nying manyien kama nying manyien onge kapo ni ikele nying manyien kama kwe onge kata gikele kwe gokinyi duong' odogni ondike Isaya prabich gang'wen matindo apar gabiriyo onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi kata wasigu ne tema gibigo tieno Onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Wacha wacha ni Jehova onge gima olosi gir lweny molosi mondo inya mano inya. Kata jasigu ma jasadha oramo. To ndike e Zaburi praboro gachiel matindo auchiel. Nabiro obiro golo beche mag ting' mapek e goka. Gik ma uyasigu ma jasadha noketo. Obiro golo beche go oko bed no beche go ting'o tuo. Bed no beche go kelo sandruok. bed ni odhechego nochiki i accident bed ni odhechego nochike ni ok nating' nyathi e tienda manuel kawuono golna odheche mag ting' mapek kawuono ni nyinge soja nasareth kisegolo na odherugo tur jok mag ting' mapek moketie ng'uta kaka ondike jeremia pradek matinda boro kiseturo wuod jehova to kawuono ni e jeremia prariyo gadek matinda progo ochiko wach jehova ochalo mach ochalo nyundo barabara koro Lwanda matindo tindo, barabara dhier malal nono, barabara gope ma koro dhiyo, barabara koso nyathi mondo mi gigo lal nono, mondo imiya nying manyien kawuono ni aikora Jehova, arwaki e dalawa, adwaki e oda mondo kawuono ni gik ma onge go Jehova inyalo kel iluonge ni provider inyalo chiwo gima onge nem chenja loki e nying mama ni loki e nying jaduong' ni loki e nying dala ni loki e nying joma kwawo kwami anetegi Mano Jehova mar nyalo, mano Nyasaye mapok olo. Ywagruok adek matindo apar gabich muma wacho niya asomo gima ondiki osemiyo lit gi olo pong'o chunya mane ng'ama wuoyogo lit kod olo pong'o chunye samoro tieno chiembe en pi wang'e ok onindi gik matimore ok owinjo otieno tulu kata kochiew gokinyi ineno ka nindo inge nikech ne ok onindo remo rame ma piny oru nikech jasigu ma jasadha samoro bilo ole osiptal ere ng'ama wuoyogo kawuono ni injini manyo ng'a sani Wach Jehova manyo ng'a? Ere go ng'a momoke aneteno? Nitie Jehova manyalo gonyo ng'ato ma ng'ato tony kaka winyo momoke obadho. Ere go ng'a mawacho ni Jehova kawuono ni chunye opong' kod lit, osemiyo lit gi olo pong'o chunya. Mano jasigu ma jasadha osemiyo olo gi chuny lit ni kuomi, kata nitede dala maber machal nade, Kawuono nyiero mane nitie chieng' arus kawuono koro onge. Nying magalagala ema koro idong' godo. Omiyo chunyi opong' kod lit kod olo. Nitie Jehova ma jaduok geno merwa. Owadwa samoro ni imako iyudo tijno. Wacho ni mato tich machiemono nolok nying dalawa. Tuoche kod masiche opong'o dala kawuono. Mage milolo ne gi lon. Chunyi ol kod pong'o kendo chunyi lit. Ere go ng'ama wacho ni Jehova kawuono iloko nying dalawa. Jehova kawuono iloko nyinga. Jehova kawuono iloko nyingi nyithiwa. Jehova kawuono ipara e lela. Ayie ka ting'o bada malo ni Jehova itimo na ng'wono e nyim jomaler. Ibiro para kata piny odagi. Ibiro gwedha kata piny odagi. Kata olo pong'o chunya japuonj. To Yesu inyalo timo na ng'wono, Rabi inyalo timo na ng'wono. Muma wacho ni osemiyo laka otur ka muodoge kendo osemiyo achamo buru. Ng'ato muodo mana ge gik manyalo timorene mabeyo onge, gik manyalo timorene mabeyo onge. Nitie Nyasaye manyalo timo ne ng'ato ng'wono. Gima ng'eyo ni Aman to notho bang' kapok Modekai otho. Ng'ata ng'ata moikore timo ni marach biro lal kapok ilal. Ji mang'eyo ni Judas Iskariot nonindo kapok ruoth ma nodhi ndhogo nonindo. Joma kedo kodi Yehova biro timi ng'wono, obiro ting'i malo nyim wasiki. Ji mang'eyo ni Saulo nonindo kapok Daudi nonindo, ng'ama kedo kodi ohalano biro beno madar. Ka Jehova pod ochung' kodi, nyithindi mikedogo ko biro chung' malo. Moko nobed chife, moko nobed jomiluoro. Ting' ating'a badi malo, wach ni Nyasaye maduong'. Awuono ni itimo na ng'wono, wadhi kodi e lamo. E Zaburi, duong' odog ni Nyasaye mapok olowo. E Zaburi, duong' odog ni chier mar choke. Jagalili moromo, wadhi kodi lamo e Zaburi. prabich gabich matin apar gauchiel mumba kona niya erokamano chier mar choke prabich gabich matindo apar kod auchiel muma wacho niya to an akwayo ruoth nyasaye mondo okonya ting'ating'a badi malo mondo okonyi kendo ang'eyo ni obiro resa aywa kendo achur gokinyi gotieno kod otieno kendo ang'eyo nobiro winjo ywakna kata obedo ni wasika thoth kamano to nyasaye biro duoga ka ngima ka e lweny ka, kama kedo kodgi wadhi kodi e lamo jehova mar oganda lweny pare jogi mowinji nyasaye maduong' pare nyathi sikul ni pare miyo ni pare jaduong' ni pare dala ni pare ohala ni anyasachwa pare kanisa ni Jogi oting'o badgi malo giwacho ni gionge teko. Jateko mar Israel olor kawuono. Chung' gi dogi dhogi chiel gi par gi um gi ting' gi malo. To mana kuom nying Yesu Kristo. Amen. Jara magwara jodalo mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Minis Israel Ler e piny Kayole. Nambana madang' iyudago en 0733